Onda näme? Hanymlar we jenaplar hoş geldiňizler, sapar ertirdiňizler. Bu hepdäniň sponsory bilişiňiz ýaly pis žargondyr we Perwi lico oýnap otyr. Skwad Perwi lico. Bütin oýun boýunça iň köp kill alan adama ýüz ýigrimi uce baýrak bardyr we aşakda-da top iki laýka iň beýikdäkilere olarda uce baýrak bardyr. Sizler hem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar Playsafestream kanalyna agza bolmagy ýatdan çykardyk.

Ýigrimi iki müň laýk basyp dur otuz bölümi göz degmesin-ow. Molodsy, rebýata, üç ýüz pinga ýakyn. Win alana däl, bütin oýun boýunça iň köp kill alana berilýär. Okey?

Oyundan atda diye. Oyundan atda diýende soň girseň salan ýokmy? Eee kim Agoş? Zadyňdan, zadyňdan, eee ustroýstwaňdan. Gidişini özün gördün. Telefonun näme? Ulan en enjamyň. Arkanda geldi geldi geldi geldi geldi. Oynadılar. Let's go. Let's go. Gaty gowy oýnaýar ola. Bir gyza görä. Gyz dälmi kädip pikir etseňiz? Aşak düşdüler. Canın bas. Canın bas. Alam suda. Okey. Oynadı. Üstü geldi.

Muňa ara o iPad M4-de şular ýaly zat bolýan bolsa goş. Soň özüň üçin ber, iň soňky şul diýdi. Garyndaş eken hem bular. Götü ýaşykdan aňara geçip durma. Külünü çıkardılar.

Indiki hepdede. Ee, indiki hepdede diýende, indiki hepde näçe saýyň? Ee, 29-da. Sebäbi 6-synda da açyp bolýar. Boldy. Öňümizdäki iki hepde açyp bolýar, ondan soň açyp bolan ýok. Oň Türkmenistana baryp gelmeli. Tak, 2 kilde. 2 kilde. 4 kilde.

Ýakma. Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýip eşitdiňmi? Ninja. Ninja, ninja. I want to be ninja.

Agam meni bir gün açaý e, şu wagt gördüm e, wagtyny bilmän e, indiki hepde gatnaşaý. Indiki hepde gatnaş. Sebäbi e, serýozno. Wagtym ýok şu wagt. Tup. Güýçler atdy. Agam şol ana Vektor diýe. Viktor. Viktorlardan gorkmaly 4 manatlygam bar bärde. Oňa näme diýdim? Sen bu galdyrma aýdyp berýän. Ýok. Şirin hem külle, kül, külünü çıkarıp durlar. Çatda mı Şiri?

Bersen gider de abi pul bersen. Sen ne bizinkini öldürüyorsun, biz seni öldürüp bilmeyes mi dedi. Stres, komandan prezidentler stres. Hem kim bir birine düşürüp diyorum.

Ýelme laýklar ýelme. 190 indi barypdyr ha. Bula meň pikirimçe per bileçe bol men interesni gitýän kendi pikir etýän men. Bilmedim sizler näme pikir etýäňiz. Oýunçy indi sizlerde. Gören wagtyňda boly meni zrelişny oýun bärde bolýa gara hiç kim tykylyp tutulyp treti lico edip oturyp bilmeýada. Oturjak bolsam bir jaýyň içine geçip otury. Gülüm çykarylar ha Süleyman. Ayo. Öz komandasy ekene.

May bile. O yere girmeli dersin Leyli. Faraon yadyňa düşmedi mi öňki server lobilerinden MVP'si.

Let's go. Üstünde, üstünde, üstünde. Sen ne bir şey salan yok. Okey. Geldi, geldi. Çötem.

O döwürler ýadymda ýok şu wagtdan. Çynymy aýtsam, o döwürlerden ýadymda bolan ana tymsal. Köp kişi gitdi o. Köp kişi gitdi gitdi. MVP näçe UC? E, bütün oyun boyunca en köp kill alan 120 UC bayrak var. No da. E, Türk dedim. Türk'ten son e, Türkmenistan'a gittik. E, o tane köpeliştik. E, ondan sonra Germaniýa geldik. Soň şu aralykda e, Germaniýa geldik, ýerleşdik, zaýetdik. Indi indi astasda lobi açýosda. No oýna bolan höwesim çynymy aýtsam özümde kän bir ýok. Sebäbi öňki oýundan, öňki oýunçylardan hiç zat ýok. Bärde galan zat ýok. Interesi sypdy. No interes indi indi döräp başlan oglanlaryň, oýunçylaryň, zatlaryň e, keýpi ýerinde galsyn.

Hazır 120 geldi, ayna geldi, o geldi, bu geldi. Evet, afiyet zat var karoçi. Ee, no, bundan sonra yok. Podpiska, podpiskalary jemläli. Dawayte. Kimler podpisasiýa etmedik bolsa, ýelmäň podpiskalary. E, bular top pro oýnap atýarlar da indi. Hemme kim e, bir ýerde oturdylar. E, hemme kim özüne zat garaşyp otyr. Короче, 5 kill, 6 kill stres de bar. E, şans köpüräk köpüräk alma, Zloy bilen deň şu wagt. Ok. Stres häzir ýokarrakda bolany üçin dany moment ölen wagtyndadam şuna berilýär awjy. Bäk başga başga başga 5 kil. Nu, dany momentde stres şu wagt ýokarda duranlardan. E, Germaniýa nädip gidip bolar diýe. Seniň özüňe bagly bratjan. E, nädip gitmek isleýäniňe bagly. Işmi? Näme ugur bilen meşgullanýaň? Okuwdamy? Çagamyň häli Uniwersitetdami, işläp ýörsüňmi? Dahuýa ugry bar. Adamlar kyn diýip pikir edýär, ýöne po polçuny gören wagtyňda hem matlary instruksiýasy bilen yzly-yzyna ýerine ýetiren wagtyňda kyn zat ýok. Tak, ýöne gelmek, za etmek, çyndan hem ýerleşmek, o, bu, şu kyn. Bro, sen bilen nädip habarlaşyp bolar? Näme hakynda, Şöhrat?

Seljuka aýdym nätdi? Tak, o garabalar geldi. O baylar ha, tüveleme tüveleme. efir boyunca düşünmek zatlarım bardı efir boyunca. Son Menden sorajak muny. Men aytyp berer wagtym yok a youtube'a yaz näme yerine düşünen yok. Nädip açmaly näme etmeli. Navi çok ben oyumu taşlam sonra onu tövbe edip der oyuna girecek geldi.

Bu gün baýdym eşidip bir güle, bir güle. Bu diýoryň wideosyny hem görüp gülüp, güle görüp wideosyny hiç gülmän otyryn. Üstesine bu aýdymam geldi. Jump, jump, jump. Hay bile. Oy. Tek näme diýdiler? Oh bile, kül çykardylar aň. Duran ýer. Tüsse statdy ba. Allah bereket versin Bega. Owa seret. Oy oy. Ana ana baylar geldi. Bat ver bat da koş bat ver. Ninja geldi diye ninja. I want to be ninja.

Ha? At daýy çeň näme garaşýaň diýip. Ýüregim agyrtdy bu meň bile. Atman. Ninja oldy. Aýdymyň ady näme diýýär? I want to I want to be ninja diýip ýaz. Çykar bratja. Aldyň aldyň aldyň dur.

Ey yaman yüreğim ağırttı ev men geçireyin de. Belki ona görünýän däldir. Yo. Tamam sen. Ona ne edip görünmesin. Daşardan yapıyor otun yanında. Yankın ama sen yok ha. Öňüne açıkta öňüne adam gelip bu keyif edendir bu. Ye bile ön köpürak bir keyif alayın.

Näme üçin aýtýaraý muny diý. Zabory kemren itler diý. Deşipdir. Zabory deşipdir. Ana üstü towuk towuk. Zabory deşipdir.

Aşakdan gel diýsem bu krowatyň aşagyndan gelip otyra-da. Come baby, come. I love you. Krowatyň üstüne çykyp bilmänsoň ýekeje munt. Hop, hop, hop, hoppa. Huh, Wait baby, wait baby, wait. Look, look, look. We will we will turn off now. Let's let's let's uh, call all of them. Hoppa. You can go up. Žargon aldyk. Stresli dämi ýaňka? Eee, okey, press, press baby. You can press. I will come, okay? Five minutes, I will come. Tak, ninjalaryň oýnunam gördük. Eee, stres uratdyňmy? You want press pink one? But there is no pink one. I will turn on then, okay?

Put there, okay baby. Ee, Jargon, hoş geldiň. Myratjan, gowumy sen, janyň sagmy? Ee, Void 001, ee, zatlaryňyzy aýdyňyz ýazyň, sraz aýdyňyz ýazyň. Be, maňa şu wagt ee, zadyň aýdysy gerek, staryň aýdysy gerek, ýaňky staryň, diňe şol gazandy. Top bir alanyňyzyň ee, wajyp ýeri ýok, hanymlar we jenaplar. Näme diýip ýazykdu? Iň köp kill alan bir adama, bütin oýun boýunça iň köp kill alan bir adama ýüz ýigrimi uce berilýär diýildi.

Tak, stres, stres diýip adam ýok dogry däm? Haraşo. Eee Oh, you turn on. Eee da bu günlük efirimiz boldy. You want watch cartoon? Alexa. Okay.

Okey. Nihuya yok diýeräm ýa aýdy. Men ýalňyş ýazdymy? You can press baby. You can press. Tak 19 39 52 37. You, c- you want pink one but it's not working. Karoçe, e, stres. E, jargon bilen habarlaşarsyň.

Ullakan harplar bilen stres hiç hili goşulma ge zat ojuk bujuk yokdur. Be careful you will fall down now. Come, I will put you cartoon. Come, go up, go up. Come. Tak. Boldy boldy Agoş janyň saglyk inim. Alexa disconnect. Jargonyň liçkasyna ýazdym diýe. Boldy boldy. Problema ýok. Mergen diýip biri ýazdy diýen.

Hawa hawa. Boldy. Gül ýaly. Gowy gowy brat jan özüň gowmy? No internet gelmedi geler häzir nol nol bir. Mergeniň ýazany dogry dälmi? Şo ýazan wagtyň aýdysy çykarýamy sende? Ýok çykaranok. Ady çykarma. Näme ýazan bolsa şoňa ugradyber. Boldy boldy. Soňky iki adam paspisi, patpiska, patpiska kim patpisat etmedik bolsa, gelmäň. Let's go eat baby, let's go eat. Es sen. Boldy. Oňa da geçirdiň. Görmesin kimi. Awa. Ay Allah bereket versin bratjan. Janyň sag ömrüň uzak başyň dik bolsun. Hanymlar we jenaplar onda näme bu günki efirimiz gutardy. Sizler hem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar indiki hepde ýadyňyzdan çykarmaň altynjy gün mundan soň ýene iki hepde bolar altynjy gün sa Türkmenistan saatynda ýigrimi nol nolda ondan soň uje zat bolar Türkmenistana gidenligim sebäpli efir açylmaz şonuň üçin soňky iki hepde gatnaşmaň ýatdan çykarmaňlar dostlaryňyz bilen paýlaşyň kimler podpisasiýa etmedik bolsa podpisasiýa edip bilersiňizler.